Siseh hmasa bik ah caanṭha caan sunglawi kan pe ṭhantu kan biakmi kan Pathian min thangṭhat si ko seh. Nizan cu keimah zong kaa nuam ngai. Ka vai ina te in khan kaa kip lo ah khan ka kal ve le keimah cer te cun ka cer ngai ve. Sinatein ahohmanh fak ngaiin a ciar kan ciar nan ciar cio ko hna tein a zaw mi um lo tein bawipa nih kan kilveng kan umkalnak zong khawng deng lo tein kan picnic zong tlamtling tein khan kan hman khawh i lunglawmhnak ngaingai si i tuchun he sia kio um lo amah caan a si nain amah kha chim ding ṭhang ko nain kan van i keimah nih ka van chim ṭhan i Thawngṭha kan chimmi, kan hung, a luancia kan hung zarh ah kan chimmi nunnak thingkung timi kha kan chim cang. Cun nunnak uh, tiva timi zong kha kan chim. A nakin cun Jesuh Khrih uh, kha ei hna u sih law nunnak hmu hna u si ti kha thingkung kong kan chim. Jesuh Khrih nih ka sa ei mi paoh cu ahohmanh an thi ti lai lo tiah a ti. Cu ve bantukin nunnak ti a simi uh, ding ding khan nunnak tiva kong kan chim ṭhan i Tuchun kan chim dingmi cu nunnak changreu a sinak kong kha tuchun ah hin kan chim ṭhan dingmi, kan i ruah ṭhan dingmi cu a si lai. Johan a ngan paruk a hme sawm thum le panga nak in khan kan Baibal ca kan rel dingmi cu a si lai. I Johan ngan paruk a hme sawm thum le panga kan dihlak in a dir khomi dir hna u sih law cathiang Pathian bia relṭi hna u sih. Hmunkhat te ah kan dihlak tein kan relṭi hna lai. One, two, three. Jesuh nih an sinah, Keimah hi nunnak changreu ka si, ka sin i a rami paoh cu a rawl a ṭam ti lai lo, a ka zummi paoh cu an ti a hal ti lai lo. Cathiang in relmi Bawipa nih thluachuahnak in pekpiak u sih. Zaten ṭhu hna u sih. Israel ram ah cun rawl rawl kan ei tikah tu olive garden silosile uh, Texas ro hau ti bantuk amah mirang dor pical dok an kal sia cun bread changreu khi uh, kan i ordermi rawl taktak a phan hlan ah khin changreu an kan hunt pali maw panga maw an kan hunt i khakha uh, zeitila appetite phunphai khi si side dish rawl taktak ca khan si rih lo khakha ai cio si i asinatein changreu kan ti tikah hin Baibal ca chungah changreu a timi hi duh le ei duh lo le ei lo bantuk i a chimmi khi si lo Baibal chan lio Jesuh Khrih chan lio ah cun changreu hi an rawl taktak a si a pakhatnak ah Laimi kan rawl nih kan rawl ahcun buh kha a pakhatnak a si bantukin a dang te hang le a ṭam a dang te cu a va um sele tam deuh um lo zong sele a um bak um lo awk a ṭha lomi cu lai rawl ah cun buh kha si cu ve bantuk in Baibal chan lio Jesuh chan lio ah hin a um lo awk ṭha lomi cu changreu kha si cucaah cun Jesuh Khrih nih changreu ka si a ti tikah hin rawl vialte lakah ei ding vialte lakah a biapi bikmi a zici cemmi a sinak kha hi zawn ah hin kan van theih dingah van chim ta ka duhmi kha a si. Rawl changreu timi hi Baibal ca chungah voi zathum leng a ṭial. Changreu timi hi. I atu Johan an paruk kan relmi chung zongah hin kan zoh si ahcun changreu timi Johan an paruk hi a pakhatnak in a hme pakhatnak a dongh tiang an rel chun changreu timi khi voi hlei riat a um. rual uk a lehmi khan ka rel le te cun nunnak timi khi nunnak timi khi voi hlei khat a um cucaah cun tuchun kan tlangtar kha nunnak changreu timi kha kan van tlangtarnak si zeitluk in dah a biapi timi kha tuchun ah hin kan van i ruah dingmi kha a si lai Johan ngam paruknak he a background kan van chim si ahcun Jesuh Khrih nih mi thong nga ngakchia tel lo Cun nu telh loin khan patling lawngte thong nga, hngakchia he nu he cun thong hra zong an si kho, thong hlei nga zong an si kho, thong kul zong an si kho tiah a chimmi an um. Chim duhmi cu thong nga lengpi khi an si. Kha vialte kha Jesuh Khrih nih rawl a daknak hna kha kan hmuh. Chun nitlak te cawnpiak hna i Jesuh Khrih na zoh hna tikah an rawl a ṭam, an ti a hal ka hmuh hna tikah a zaangfak ngaingai hna ti. Zeidah ka tuah lai, rawl ka, ka, ka, karh, ka karhter lai ti kha a hngalh ko. Asinain a zultu hna kha a hal hmasami hna cu zeitindah rawl kan pek hna lai, khuikan dah rawl kan lak lai ti kha si. An ruat cio, an tuak, phaisa an ngeihmi chawva an tuak, kan ngeihmi dihlak hmanh cawk usih law kaa khat cio hmanh an ting lai lo ti khi si. Film na van chuahpimi kha cu Andrew nih khan a van kawl i changreu ngakchiapa chuncaw kha changreu panga le nga pahnih kha van chuahpi. Hika ah hin changreu panga le nga pahnih an um ti kha van chuahpi. Cucu Jesuh Khrih nih rak pu u tiah a ti i cucu thluachuahnak a pek a khuai i mi thong nga lengpi cu changreu panga le nga pahnih in rawldanghnak a pek nakhnga kha kan hmuh. Cu tikah mipi nih khan an uar tuk cang. A cawnpiaknak hmanh si loin mipi nih an uar khunnak cu Jesuh Khrih Johan ngam paruk a cawnpiaknak zong kha si ve ko nain a cawnpiaknak hna hmanh in an uar khunnak cu changreu a karhter ruang le pawkhim tein rawl an ei khawh ruang tu ah khan an uar khun. An uar tuk i zeidah a si cun siangpahrang ah kan ser lai ti khan hramhram in an thinlung in an i ruah. Siangpahrang ah Jesuh Khrih kha hramhram in ser ding kha an i timh kha Jesuh Khrih na hngalh tikah a thli tein a zamtak hna, a thuhtaknak hna kha kan hmuh. A zultu zong kha khatlei varal ah ka luh tiah ti ti lawng in khan khatlei varal kal kha a fial hna. Sihmanhsehlaw mipi pawl nih khan an uar tuk i Moses bantuk khan rawl hi kum sawmli chung kanmah nih ṭuan hau loin kawl hau loin a kan karhter lai, a kan pek lai ti bantuk ruahnak kha Moses nih Israel mi hna ni kum sawm li chung mana in a cawm hna a pek hna bantuk khan hi Jesuh Khrih nih hin a kan pek lai timi ruahchannak kan ngei i cu changreu duh ah pawkhim duh ruah khan Jesuh Khrih cu a thaizing zongah khan an va fuh ṭhan. An va fuh ṭhan i a hme kul le ruknak ah oh, sorry, an va fuh ṭhan. Hika zawn ah a hme kul le ruknak ah an va fuh ṭhan tikah cun phundang chim si cun Bawipa changreu kan pe ṭhan, rawl kan dangh ṭhan ti khi si. Jesuh nih an sinah biatak tein kaan chimh hna, hmelchunhnak hmuh ruang hmelchunhnak nan hmuh ruangah nan ka kawlmi a si lo, changreu khim tein nan ei ruangah a si, tiah a ti. Ikha mipi hna nih an kawl Jesuh Khrih kha an fuh an kawlmi archan cu amah Jesuh Khrih sin i khamhnak hmuh duh taktak le Jesuh Khrih ton duh taktak ah khan si loin Jesuh Khrih sinin a chuakmi Jesuh Khrih in a pekmi hna rawl changreu kha khim tein an ei khawh ruang tu ah changreu ruangah rawl ruang tu ah khan an fuhmi kha si. Nihin ah zumtu tampi zong hi zeidah kan kawl cun khamhnak taktak kawl si loin amah Pathian he i hawikomhnak taktak amah Pathian taktak kha kawl si loin mi tampi nih kan kawlmi kan fuhhnawhmi cu a thluachuahnak tu kha a si amah khamhnak taktak amah Pathian tong taktak tak i amah Khrih ca i nun taktak kha si loin thluachuah hmuhnak ding caah ṭhanchonak ding caah nihinnak mi tampi nih kan kawl hika hi khamhnak kutka cu ahohmanh lut kan duh lo tiin thluachuahnak kutka ahcun a bung kan i bungh kan i cuh kan i zuanghnawh i hika zongah mi hi mi hna zong hi Jesuh Khrih an kawl hnawh chan cu amah Jesuh Khrih taktak khamhnak taktak thlarau nunnak ca taktak ah khan si loin pawkhim tein rawl an hmuh ca tu ah khan changreu rawl ruah tu ah khan a thluachuah ruah tu ah khan Jesuh Khrih kha an fuh i Jesuh Khrih an timi hna cu hi rawl ruangah hin kawl len hlah u law ṭuan len hlah u law ti kha si Jesuh Khrih changreu kan pe te tiah an ti i Jesuh khin a lehmi cu a fawinak chim si ahcun keimah hi changreu ka si ti kha si Hi kan pekmi hna cu nizan ah kan kan pek cang hna fawinak cun tuchun ah nan rawl a ṭam ṭhan ei ṭhan a hau. Sihmanhsehlaw hi taksa rawl ca si loin hin thlarau rawl ca zungzal nunnak aan pe khotu hna keimah tu he ka thi ka sa tu he a u ti kha a cawnpiak hna. a hnu ah ka thi ka sa nan ei si ahcun duhdim nunnak nan hmu lai ka thi ka sa ai lomi cu ahohmanh Pathian pennak chungah nan lut lai lo ti kha a van cawnpiak tikah hi tampi thong nga leng tampi chung hin mi tampi cu an i zul phiak dih Jesuh a zultu tlawmpal te lawng khan tang Jesuh zong nih a timi hna cu nan nih teh nan kal ve lai maw tiah a ti hna a zultu hlei hnih hna kha a tanglei kan van rel cun Peter nih cun aho sinah dah kan kal ti hnga? Zungzal nunnak a ngeitu cu nangmah pei na si cu tiah ti a zultu hleihnih te lawng kha an tang. A dang vialte kha cu Jesuh Khrih nih ka sa ai u, ka thi ding u a ti hna tikah khan mikei ah maw a kan ruah hnga ti si lai ti i a hlan ah cun Khrihfa hi Jesuh Khrih thisa thi kan ding asa kan ei timi kha bawi pazan riah hi zum lotu hna nih sa-ei hmang ah khin tlawmpal te ruahnak phunphai khi cu rak um i ka hei chim duhmi cu Jesuh khin a thi taktak a sa taktak ka si loin a chim duhmi cu amah zumh amah cohlannak kha hi zawn ah hin a sinak kha van langhter ka duh i Jesuh khi nih keimah hi changreu cu ka si tiah ti cu changreu cu ei ding in khan a kan sawm Nihin ni tampi mi tampi cu Pathian a thluachuah cu kan duh ko natein nifatin te a nawl ngaih i nifatin te vailamtah i put i a hnu zulh cu kan duh lo. A thluachuah sui luchin cu van kan kai tikah a ṭha bikmi, a sang bikmi hmuh cu kan duh natein nifatin tein vailamtah put cu kan duh lo. Khamhnak cu kan duh sorry thluachuahnak vawlei chawlova taksa in ngandamnak vialte cu kan duh na tein amah he i hawikomh taktak cu kan duh lo. Taksa damnak zong Bawipa nih a kan pek men ko lai. Taksa thluachuahnak zong a kan pek men ko lai. Kha vialte taksa thluachuahnak a kan pekmi, taksa ngandamnak a kan pekmi amah kan theih khawh nakhnga ding caah rak si. Thawngṭha cauk chungah Jesuh Khrih nih kebei a damter hna, mitcaw a damter hna, hnachiat mit a dam lomi vialte kha a zengmi vialte hna damnak a pekmi hna khi zei ruangah dah a si cun an thlarau damnak pek a duh caah a si. An thlarau luatter a duh ruangah khan caan tampi ahcun taksa in damnak thluachuahnak a pek hmasa hna. Cu ve bantuk nangmah le keimah zong Bawipa nih thluachuahnak kan pekmi hi damnak taksa damnak kan pekmi hi kan thlarau a dam colh tinak si lo. Damnak zong evangelist pakhat in luat pakhat khat damnak zong na hmu men ko lai taksa damnak zawtnak zong asinatein na thlarau kha damnak rak hmuh lo khawh rih a fawi te na thlarau kha nunnak rak hmuh lo rih a fawite kha damnak a kan pekmi kha kan thlarau zong damnak a hmuh khawh nakhnga ding caah amah kan theih khawh chin i amah kan sawm khawh chin nakhnga ding caah khan a rak herhmi kha a si hika zawntiah kan hmuhmi cu hika chung kan hmuhmi cu kan fawinak kan rawl a ṭam kan ti a hal dih mi vialte he kan rawl kan kan rawl a ṭam kan ti a hal dih rawl paoh nih diriam di a riamter kho lo khoikan dah a thok ra law ai mah timi te he tlawmpal te pakhat hnu pakhat in kan van zoh lai i a pakhatnak ah mi vialte ho paoh he kan rawl a ṭam i kan ti a hal dih Vailon a timi cu Saint Augustine nih a timi cu hika ah you have make us for yourself O Lord and our heart is restless until it rests in you tiah a ti. Bawipa kan nih cu nangmah caah sermi kan si caah hin kan thinlung hi nangmah ah aa din lo si ahcun dinhnak a hmu kho lo. Kan nunnak hi nangmah a um lo si ahcun a hna a ngam kho lo, dinhnak a hmu kho lo tiah khan Augustine a ti. kan ki a hal dih kan rawl a ṭan dih i sihmanhsehlaw bawipa nih nangmah cu nangmah le keimah hi amah ca sermi kan si i amah kha kan chungah um lo i amah kha kan ei lo amah kha kan ding lo a si ahcun kan nunnak nih hin tihalnak sorry kan nunnak hi kan tiahal kan diriamnak hi thil dangdang nih a rak pek kho lo Rawl paoh nih caan tampi ah cun mi tampi nih cun zei in dah kan di kan remhter. Vawlei chawva in kha kan ṭammi, kha kan halmi kha diremhter kan i zuam. Chawva in, rumnak in, minthannak in, larnak in, a phunphun in kan tihal kan rawlṭamnak kha diremhter kan i zuam. Sihmanhsehlaw cu vialte zong nih kan nunnak kha diremhnak a rak pe kho hrimhrim lo. Cu bantuk inn ka ngeih ahcun kan ti inn cu bantuk inn ka ngeih ahcun kan kaa nuam lai kaa lawm lai cu bantuk rian ṭha ka ngeih ahcun kaa lawm lai cu bantuk phaisa ka ngeih ahcun cu motor ka ngeih si ahcun kan ha ngam lai kaa nuam lai ka tlamtling tuk lai tiah kan ruah i sihmanhsehlaw cu thil cu pakhat hnu pakhat na van ngaih chin lengmang Na saduhthah kha vawlei chawva kha pakhat hnu pakhat in kan van ngei chin lengmang zongah amah Khrih taktak kan ngeih lo si ahcun kan nunnak ah diriamnak hnangamnak a um lonak kha hi zawn ah hin kan hmuh khawhmi kha si cu hnangamnak a kan pe khotu diriamnak kan pe kho cu khoikan dah thawk vawlei in a ra khomi a rami a si lo Vawlei chaw le va sui le ngun in a rami a si lo, van in a rami lawng kha a si. Uh, a hme kul le sarihnak ah kan hmuhmi cu hi a rawk khomi rawl ca hin ṭuan hlah ngat u. A hmunmi rawl zungzal nunnak rawl ca tu ah ta nan ṭuan. Hi rawl cu mi fapa nih hin kaan pek hna lai, zeicahtiah pa a simi Pathian nih keimah keimah cungah hin a lungsinak kha a khenh cang tiah a ti. I cu kan ṭam halnak kan thinlung kan ṭam halnak kan ti halnak kan rawl ṭamnak hi vawlei sinin vawlei chawva in vawlei suingun in vawlei nih a chuahpi mi nih a kan diriamter kho lo i van in a rami changreu lawnglawng nih kan ṭam halnak hi a kan khimter kho. Cucaah cun van in a rami changreu ei kan herh. Amen. Van in a rami changreu Jesuh Khrih kan ei lawnglawng ah kan nunnak hnangamnak kan hmuh khawh, kan hmuh khawh lai. Van in a rami changreu Jesuh Khrih kan ei lawnglawng ah khamhnak kan hmuh khawh lai i van i a rami changreu Jesuh Khrih kan ei lawnglawng ah diriamnak nun hnangamnak kan hmuh khawh lai i van i a rami changreu Jesuh Khrih kan ei lawnglawng ah kan nunnak hi dinhnak a um kan hmuh khawh lai. Cucaah cun vawlei chawva i si loin van in a rami Jesuh Khrih nunnak changreu tu hi ei ko hna u si ti kha hi zawn ah hin van chim ka duh. Hika zawn te ah hin rian kong he Jesuh Khrih nih a hme kul le riatnak a timi cu Pathian rian kan ṭuan khawh nakhnga zeidah kan tuah lai tiah te hika hin Pathian rian kan ṭuan khawh nakhnga zultu hna nih khan hi vawlei chaw le va lawngte hi ṭuan hlah ngat u. Pathian nih an Pathian duhnak tu kha ṭuan u Pathian rian tu kha ṭuan u tiah a ti annih nih an lehmi cu hme kul i riatnak ah Pathian rian kan ṭuan khawh nakhnga zeidah kan tuah lai tiah a ti an thigahdip cu Pathian rian cu zeidah a si Pathian rian kan ṭuan khawh nakhnga ding caah zeidah kan tuah lai tiah a ti a hme kul le kuanak ah Jesuh nih a lehmi hna cu Pathian rian ṭuan cu a thahmi zumh hi si tiah a ti Pathian rianṭuan cu a thlahmi zumh, a thlahmi Jesuh Khrih zumh hi a si tiah Jesuh Khrih nih a ti. Pathian rian hi zeidah a si? Caan tam cu Khrihfa upa ṭuan, pastor ṭuan, evangelist ṭuan, cheuhra cheukhat pek hi Pathian rianṭuan ah kan ruah colhmi kha si. a si lo ka ti lo natin Jesuh Khrih nih Pathian rian ṭuan tiah hika ah a fiantermi cu a hme kul le kuanak ah Pathian rian ṭuan cu a thlahmi zumh hi si tiah a ti. Jesuh Khrih van in a rami changreu Jesuh Khrih zumh hi Jesuh Khrih nih cun a fiantermi cu Pathian rian ṭuan a si ti kha a chim. Pathian cu Pathian rianṭuan changreu ei cu zeidah a si? Cun amah zumh kha a si. Amah Jesuh Khrih zumh kha a si. Amah ei, amah ding cu zumh kha a si. Cucaah cun nangmah le keimah nih pakhatnak ah Pathian nih zeizong vialte kan tuah hlanah thil dangdang kan tuah hlanah pakhatnak ah tuah hna seh ti a kan duhmi rian pakhat ti ko u sih. Amah Jesuh chim ning in cu rian cu amah zumh, amah cohlan, changreu a simi ei kha nangmah le keimah kan pakhat a pakhatnak ah kan rian cu a si ti kha van chim ka duh. Kan zumhnak a hmaan ahcun, kan nunning, kan zumhnak a hmaan, kan zumhnak a dik si ahcun, nifatin ting kan nunnak cu a dik, a hmaan ko lai. Zumhnak hmaan nih nunning hmaan ah a hruai. Kan zumhnak, Bawipa kan i pehtlaihnak a hmaan a ding ko a si ahcun nifatinte kan tlamtling lai tinak cu si lo natein kan nunnak kha ṭhanchonak ah amah Khrih muisam ah a kal chin lengmang dingmi kha si. Zumhnak hmaan nih nunnak hmaan, ziaza hmaan, lungput hmaan ah khan a hruai. Cucu Jesuh Khrih nih keimah tu hi nunnak changreu tu hi ei u tiah a ti. Hika a timi ṭham cu ra law ei tiah a ti. Baibal ca chungah Jesuh Khrih nih ra timi biafang hi voi hleithum Jesuh Khrih ka bak in voi hleithum a chuak. Ra tiah a kan sawm. Misual mi hna kha tihal rawlṭam mi hna kha ra law ai ti kha kan sawm. Nihin ni ca kan nih cu midang nih rawl hrawng sawm kan tong men lai lo. Pastor nih rawl hrawng sawm kan tong men lai lo. Khrihfa upa nih hruaitu nih midang hoi lokom zong nih chungkhat rualchan zong nih rawlhrawm song rawlhrawm sawm kan tong men lai lo asina tein a sunglawi bikmi Jesuh Khrih nih rawlhrawng a kan sawm amen a sunglawi bikmi Jesuh Khrih nih nunnak changreu ai a kan sawm kan dihlak in a kan sawm dih cu cu a sunglawi tukmi a si. Midang nih an kan sawm lo zongah Jesuh Khrih nih sawmmi kan si hi a sunglawi tuk. Ra u law ei u tiah ti. Mi thong nga rawl a dangh hna zongah changreu panga le nga pahnih tein an ei khawh leng a hnu ah ṭalon ṭalon hleihnih a let a char a hleimi kha an char. Israel mi hna Bawipa nih Moses hmang a cawm hna tik zongah mana kha an ei khawh lengin an ei khawh zat paoh kha Israel mi million caah khan Bawipa nih a pek hna. Cucaah kannih zong hi Bawipa nih kan sawm tikah hin changreu hi nunnak changreu kan dihlak caah Bawipa nih a za in a timhtuah. A za in a kan serpiak. Ei a kan sawm i ei i amah thisen ding kha a kan sawmmi kha si. amah sin i a kalmi paoh a zummi paoh cu nunnak pek ding kha amah nih bia a kan kamhmi kha si cucaah cun a sinah kir hna u sih law a sinah kal hna u sih law kan sawmnak ah nunnak changreu cu ei hna u sih mana kha Israel mi hna nih an ei tikah khuaihliti bantukin a thlum tiah Exodus a ngan hlei ruk a hme sawm thum le pakhatnak ah kan hmuh Mahnak Bawipa nih a pekmi hna kha an ei tikah khuai hi ti bantuk in a thlum tiah ti. Nunnak changreu Jesuh Khrih a simi zong hi a eimi hna caah cun an nunnak ah khuai hi ti bantuk in a thlum. Amen. Cu a thlummi nih cun Cu changreu nih cun an nunnak ah an ṭam halnak kha diriamnak a pek. Cucah cun David nih a timi cu Jehovah ṭhatzia hi tep u law zoh ve hmanh u tiah a ti. Bawipa a ṭhatzia hi hneksak ve u law tep cio u tiah a ti David nih. David cu Bawipa a ṭhatnak kha a tep ve tikah amah Bawipa nunnak changreu kha ei ve tikah Bawipa a ṭhatzia, a thawtzia kha a tep i a ei i a hngalmi a si caah kannih zong a kan forhmi cu siangpahrang David nih a timi cu Jehovah ṭhatzia hi tep u law zoh ve hmanh u tiah a kan sawm. Cu Bawipa changreu nunnak changreu a simi a eitu hna nunnak ah cun an nunnak ah hnangamnak, thluachuahnak, Bawipa ṭhatnak kha niftin te an nunnak ah khan an tepnak kha kan hmuh khawhmi ka si. Keimah hi van in a rung ṭummi changreu nung ka si. Hi changreu a imi paoh cu zungzal in an nung peng lai. Vawlei nunnak dingah ka pek hngami changreu cu ka taksa he a si tiah a ti. Uh, nunnak kong Hika zawn tiah Lai Bible zongah seh Mirang Bible zongah seh nunnak timi khi life sales le nunnak biafang pakhat lawng a hmang. Asinatein Greek biafang ngah khin Greek chung kan zoh si ahcun nunnak timi hi phun hnih in a langhter i biafang pahnih a hmang i pakhatnak cu bios ti a hmang. Biology nunnak kong pawl mu thilnung kong cawnnak hi bios a sullam cu breath in your lung or physical life. Kan nunnak i kan taksa nunnak hi bios nih a langhtermi khi si. A pahnihnak a hmangmi nunnak ah a hmanmi biafang cu Zoe mah hi a si i possess with vitality or looking to the fullness of life Spir- spiritual life thlarau nunnak kong kha a chim duhmi khi si pahnihnak cu hi biafang pahnih hi Bible chungah kan hmuh i hi a pakhatnak biotaksa nunnak hi voizah dah a lang ti si ahcun voihra a lang Baibal sa chungah asinain thlarau nunnak kong hi voi zeizah dah a lang ticun voiza le voi sawm thum le voi nga a lang zeidah ka chim duh si ahcun taksa nunnak kong i a biapi tuk ko na tein voihra a chim asinain thlarau nunnak kong hi Zoe thlarau nunnak kong hi voiza le voi sawm thum le voi i nga a let hlei thum bak in voi tam, tam deuh in Jesuh Khrih nih a chim Bible caan nih a chim zeidah chim duh taksa nunnak hi a biapi ko nain Bible nih a kan fiantermi cu a kan hmuhsakmi cu Jesuh Khrih nih a kan hmuhsakmi cu thlarau nunnak hi na thlarau nunnak ka thlarau nunnak hi a let tam tuk in a biapi deuh ti kha a langhtermi kha si ko kan taksa nunnak hi a biapi lo tinak si lo a biapi ko natein kan taksa nunnak nakin kan thlarau nunnak hi biapi deuh in Bible nih a chia i sihmanhsehlaw mi tampi cu kan taksa nunnak hi kan taksa nunnak ca lawng te ah hin kan ṭuan kan taksa nunnak ca lawng te ah kan thazaang kan fimnak kan caan kan zeizong vialte hi hi ca kan hmang i kan thlarau nunnak caah cun zarhkhat ah nazi pahnih te i puh hmanh kan i harh tuk nikhat ah mit panga te Bible cu rel hmanh nikhat ah mit panga te thlacam hmanh kha kan tuah kho lo kan pe kho lo kan taksa nunnak caah cun A nazi kan nunnak kan lungthin kan ruahnak dihlak kan pek nain caan tampi ahcun kan thlarau nunnak he a ruah awk kan thlarau nunnak caah hin rianṭuan he kan tlolh tuk tawn. Cucaah cun Jesuh Khrih na timi cu na thlarau nunnak hi na thlarau nunnak a simi changreu nunnak changreu tu hi ai u ti kha Jesuh Khrih nih a kan sawmmi a si. Jesuh Khrih nunnak changreu kan ei lo i amah Khrih kan ngei lo si ahcun zeitluk in vawlei fimnak, vawlei thiamnak degree ṭhaṭha kan ngeih zongah degree kan ngeihmi le fimnak thiamnak kan ngeihmi nih zungzal nunnak kan pe kho lai lo. Rian ṭhaṭha kan ngeihmi zong nih zungzal nunnak kan pe kho lai lo i phaisa tampi kan ngeih zongah zungzal nunnak a kan pe kho lai lo. Motor ṭhaṭha, inn ṭhaṭha kan ngeih zongah Kha vialte nih zungzal nunnak vanram ah kan phanpi kho lai lo. Jesuh kan ngeih lawnglawng ah zungzal nunnak kan phak khawh lai. Vawlei chaw le va cu inn cu ngeih lo zongah kan i hlang khawh, inn hlang ding a tampi. Mawṭaw zong ngeih lo zongah pawngkam hawi le komh ta zong mawngh khawh a si. Hlannak zongah va hlang khawh a si. Sihmanhsehlaw Jesuh Khrih cu i hrang khawh zong a si lo, i cawi khawh zong a si lo. Ka pa a piangthar tuk le ka nu a piangthar tuk le amah ta kaa rinh lai, amah ta kaa bawm lai ti awk zong a ṭha lo. Kanmah pumpak hrimhrim in kan ei a hau i kan ting co a hau i kan ngaih a hau. Cu lo ahcun Jesuh Khrih cu Jesuh Khrih nih a kan kamhmi zungzal nunnak cu co kho a si lo. Cucaah Jesuh Khrih ah kan timi cu nunnak changreu hi ei u, ka ei u ti kha si. Rawl kan ei tikah i ei cem khawh zong a si fawn lo. Ka fa caah ka ei cem lai, ka fanu caah tampi in ka ei cem lai, ka fapa caah ka ei cem lai ti awk a ṭha lo. Kan pa caah, ka nupi caah rawl ka ei cem lai ti awk ṭha lo. Mah le kaa cio ah i tu a hau. Mah le kaa cio in mah le Mah ca cio khi i hau. Cu ve bantuk Jesuh khi nunnak changreu zong hi i ei cemh khawh a ṭha lo i kanmah te cio in kan ei a hau. Kanmah te cio in kan zumh a hau. Kanmah te cio in kan i lak a hau i kan ei kan ding a haumi kha hi zawn ah hin van langhter ṭhan ka duhmi kha a si. Jesuh Khrih a chuahnak khua kha zeidah a si kha Bethlehem te Jesuh Khrih a chuahnak Bethlehem a si Bethlehem a sullam cu foinak cun house of bread changreu in ti khi si ko changreu sernak in changreu a chuaknak hmun in ti khi Bethlehem a sullam a si Bethlehem khua a chuak i a chuahnak hmun kha zeidah a si? Cawrawh einak kuang, manger, a sullam cu khakha einak kuang, rawh einak cabuai, rawh einak cabuai ti khi a sullam si ko. Cucu Jesuh Khrih a chuah tikah vawlei rat tikah hin Bethlehem changreu sernak cabuai cung cawrawh einak kuang cungah khan a chuak. Cucu nangmah keimah nih cu nunnak changreu a simi Jesuh Khrih cu kan ei khawh nakhnga ding caah Bethlehem khua cawraw einak kuang chungte theng ah a chuaknak a si. Cucu a zei ruangah dah vawlei rat nunnak changreu, zungzal nunnak changreu a sinak kha a langhtermi kha si. Cucaah cun Bethlehem ah khan fu ko hna u sih, Bethlehem ah khan kal ko hna u sih ti kha hi zawn ah hin van chim ka duh. Ruth a ngan pakhat a hme paruknak te kha kan van zoh lai i hika chungah kan hmuh khawhmi cu Elimelek le a chungkhar a nupi Naomi le a fapale pahnih hna cu Bethlehem ah khan mangṭam a tlung caah Bethlehem chuahtak in ramdang ah mop ram ah an va kal an va pem. Zeicah cun Bethlehem ah khan mangṭam a tlung i Bethlehem House of Bread changreu sernak inn changreu umnak khua kha an chuahtak. Ramdang ah an va kal. Miphun dang hna sinah an va kal i Elimelek amah cu an pa bik lila zong cu cu ramdang ah cun a va thi. A fapale zong nupi an ngeih i A fapa le zong cu nupi an ngeih i an nupi le an thihtak dih hna. An pa farual in an pathum ningin cu Bethlehem an chuahtak kum tlawmpal ah khan an nunnak a lo dihnak kan hmuh. Sihmanh cu cucah cun a, a hnuah kan hmuh ṭhanmi cu hika zawn ah Ruth cun a fale nupi hna he khan Khi tikah kir ṭhan awkah Moab ram khan aa thawh. Zeitintiah Bawipa nih a mi kha a len cang hna i rawl a pek hna ti kha Moab ram chung khan a theih. Hika ah Naomi kha si. Naomi nih cun Bethlehem ah khan Bawipa nih a leng cang hna i rawl a pek cang hna kha ti kha a theih tikah Moab ram an zamnak hmun in an pemnak hmun in Bethlehem fuhram kha aa thawk. Changreu umnak hmun, nunnak changreu a umnak hmun kha a thawk. Nunnak changreu caan tampi cun Khrihfa nan si Khrihfabu kan i pumbu hin zumhnak in kan hlang bu caan tampi cun nan nunnak a ro caan Khrihfabu zong a ro caan ti ko sih nangmah zong na ro caan a um kho men Kha tikah khan thla na cam Baibal caan na rel ah khan thazang naa lak khawh lo i na hul caan kha um kho men. Thawngṭha zong na ngai naa pum lengmang ko na tein na hul na ro caan khi um kho men. Khi tikah khan a a hul a ro tuk tin chuahtak chuahtak lo kha a biapi tuk. Baibal ca ka relmi hi a fiang zong kaa fiang hlei lo thazang zong kaa lak kaa lak hlei lo thla ka cammi thazang zong kaa lak hlei lo ti i rel ti lo cam ti lo kha ṭih a nung tuk. Thazaang na lak lo zongah rel lengmang ko. Chuahtak hlah, thlacam kha chuahtak hlah. Baibal carel kha chuahtak hlah. Khrihfabu kha chuahtak hlah. Bawipa nih zumhtlak ti cun rawl ṭhangphawhnak kha aan pek ṭhan ko lai. Thazaang kha aan pek ṭhan ko lai. Cu tikah Elimelek le chungkar hna cu mangṭam a van tlung chungah khan an chuahtak tikah ramdang ah an pa farual in an nunnak a lohnak kha kan hmuh. Sihmanhsehlaw Noemi nih cun Bawipa nih rawl a pek ṭhan hna ti ka hmuh tikah liklak aa thawh ṭhan i a fanule cu tlungpi kirpi ṭhan hna kha aa timh, kirpi ṭhan hna. An va kir tikah zeidah a cang? Zeihmanh ngei loin tak lawng in an kir ko na tiam Bawipa nih a cawi sang hna i thluachuah ei ding tirawl ei cawk loin a pek hna i kha Bethlehem khua i bawi bik he khan mirum pa he khan a fanter an i um i Ruth kha khati khan an nak kan zoh si ahcun kha Ruth Nomi kha hna nuhmei chungkhar in khan siangpahrang David zong a van chuak i a hnu ah Jesuh Khrih zong kha kha cikor in a van chuaknak kha kan hmuh Cucaah cun Bethlehem ah cawraweinak kuang nunnak changreu a simi Jesuh Khrih sinah kir ṭhan hna u sih. Bawipa Khrih nunnak changreu hi chuahtak hna hlah u sih. Kan chuahtak a si ahcun kan ralpa Satan nih kan nunnak hi a kan hrawh taktak sual lai. Cucaah cun kan kalnak hmun, kan zaamnak hmun in nunnak changreu a simi Jesuh Khrih hi fuh ṭhan hna u sih law panh ṭhan hna u sih law amah a fuhmi vialte amah a panhmi vialte hna cah nunnak changreu kha a za in Bawipa nih a kan chiahpiak ko ti kha tuchun ah thawng ṭha kan i ruah khawhmi si law kan zate caah Bawipa nih thluachuahnak kan pekpiak ko seh.